Mae addysg yng Nghymru yn newid. Wrth galon y newid, mae'r cwricwlwm newydd a phedwar diben dysgu. Bydd gan ysgolion fwy o ryddid i gynllunio cwricwlwm ar lefel yr ysgol, a hynny drwy addysgeg sy'n ymateb i anghenion lleol ac anghenion dysgu pob disgybl. Felly, bydd y cwricwlwm newydd, a'r gwaith o ddatblygu cwricwlwm ar lefel yr ysgol, yn gofyn am adnewyddu a gloywi sgiliau ymarferwyr er mwyn iddynt allu cyflawni a gwireddu'r cwricwlwm gyda'r disgyblion. O ran dysgu proffesiynol, mae ysgolion arloesi wedi bod yn archwilio a rhoi cynnig ar ddulliau newydd ar gyfer y cwricwlwm newydd. Yng Nghymru, rydym yn cynllunio ymagwedd cenedlaethol newydd tuag at ddysgu proffesiynol, sy'n ffres ac wedi'i seilio ar dystiolaeth. Caiff hyn ei gyflawni a'i weithredu'n lleol i ddiwallu anghenion ymarferwyr a'i helpu i wireddu eu dyheadau. Beth sy'n digwydd felly? Mae ymagweddau cenedlaethol ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg, mathemateg, ieithoedd a'r celfyddydau mynegiannol eisoes ar y gweill. Mae consortia eisoes yn sicrhau bod dysgu proffesiynol ar gael i ymarferwyr ac arweinwyr, fel y mae ysgolion yn ei wneud gyda hyfforddiant mewn swydd. Bydd yr ymagwedd newydd o fudd i bawb. Bydd addysgeg ar gyfer dysgu proffesiynol yn gymwys, gyda model ag iddo bedwar rhan, cydweithredu, myfyrio ar arferion, defnyddio data a thystiolaeth ymchwil, hyfforddiant a mentora. Bydd y safonau proffesiynol newydd yn helpu ymarferwyr i wneud y canlynol, myfyrio ar arferion a dathlu llwyddiannau, a hynny'n unigol ac ar y cyd, gan ddefnyddio safonau cenedlaethol fel ffon fesur. Pennu anghenion dysgu, yn enwedig anghenion dysgu yn sgil y cwricwlwm newydd a diwygiadau ym maes anghenion dysgu ychwanegol. Trafod anghenion dysgu a pherfformiad gydag arweinwyr ysgolion. Creu eu taith dysgu proffesiynol bersonol. Ar lefel yr ysgol, bydd y model Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu yn helpu i greu, rhannu a manteisio ar gyfleoedd dysgu mewn ysgolion, rhwng ysgolion a chyda sefydliadau allanol. Mae cyd-weithio a chyd-weithredu'n golygu rhannu profiadau, a thrwy hynny, rannu creadigrwydd. Mae dysgu ar ei fwyaf effeithiol pan fydd athrawon, arweinwyr ac ysgolion yn cyd-weithio ar draws clystyrau a rhwydweithiau i nodi anghenion a mynd i'r afael â nhw. Gall ysgolion asesu sut mae'r diwylliant a'r ymddygiad yn mewnblannu drwy ddefnyddio arolygon hunan-asesu ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu, a thrwy werthuso'u cryfderau a phennu meysydd sydd angen eu datblygu. Gallant hefyd rannu hyn gydag ysgolion eraill os byddant yn dymuno gwneud hynny. O ystyried hyn, bydd cyfuniad o ddysgu proffesiynol ar gael drwy'r rhanbarthau, prifysgolion a darparwyr eraill. Bydd yn hyblyg, yn hygyrch ac wedi seilio ar arferion. Gallai dysgu fod yn gyfuniad o ymagweddau, yn fyw, tu allan i'r ystafell ddosbarth drwy hyfforddiant neu gydweithredu, ar-lein, mynediad digidol, ar gyfer cyfathrebu a chydweithredu hefyd. Yr ystafell ddosbarth, yn seiliedig ar arferion wedi ysgogi gan ymchwil ym maes gweithrediade ac arferion. Hyfforddi, canolbwyntio ar anghenion personol a phenodol ymarferwyr. Bydd ymagwedd glir tuag at bennu anghenion gyda thystiolaeth a chan ffocysu ar effaith yn sicrhau y caiff y cyfuniad gorau o ddysgu proffesiynol ei ddefnyddio. Yn y cyfamser, bydd ystod ehangach o ddysgu proffesiynol yn cael ei achredu fel cymwysterau er mwyn cydnabod ei werth. Bydd cefnogaeth a chymorth i arweinwyr, athrawon a chyd-weithwyr yn seiliedig ar anghenion a bennir drwy'r broses ysgolion arloesi yn ogystal ag anghenion a bennir gan ysgolion a rhwydweithiau o ysgolion wrth iddyn nhw ymwneud â'r cwricwlwm newydd. Mae'n amser cyffroes i addysg yng Nghymru. Ymarferwyr yn yr ystafell ddosbarth fydd yn gwneud y gwahaniaeth, fel bob amser. Nod yr ymagwedd newydd hon tuag at ddysgu proffesiynol yw helpu'r ymarferwyr hynny.